City technology nan kut kan tlaih hna. Tan cu YouTube channel tuahning part 2nak kan cawng ṭhan hna lai. Part 2nak Na thiamnak ding ah hin cun pat vuan kha na zoh hmasat a hau. Cucacun ka zul cu chiatnak a tanglei ah hin pat vuan ka chiahmi to rih lomi nih zoh te u ti zong kha sawm kan duh hna. Sisi ahcun part thru kan kal hna lai. Pakhatnak cang ah YouTube ah kan van lut ṭhan lai. YouTube ah kan van lut lai. Hitihin YouTube channel hun chuak i ikazawn te i kihlei te i sii a ṭialmi icon khi kan vun hmehpiak lai. Cun hika hin zeidah a um lai kan ti sicun khan a tang ah Your Channel timi ti kan vun hmehpiak lai. Cun hiti hnung chuak i mahhi sii tiang hi nai kan cawnmi si le Mihipi nih zeidah kan van tlun lai kan ti si ahcun tutan cu hika zawn i setting remhnak kan van kal hna lai. Hika zawn te setting hmung te cawng te hi kan van kal lai. Hika kan hung cawng lai i hika zawn ahhin cawnnak channel timi zong remh na duh si cun hika zawn Khedan te hi na hmeh si ahcun hika hin cawnnak channel duh le remh khawh ṭhan si. Remh lo khawh si cun hika hin at a di Christian timi te hi A konglam hi na zuchipchiahnak hi konglam te kha hika tangah hin word thongkhat ṭial khawh a si. Na tahchunhnak ah hi kha ka tak hin kan vun ṭial chung ko lai. Hi nangmah tu in ṭial khawh cun ṭial khawh cun okay na vun hmeh piak lai. Kha ka hin ai ṭial kho cang. Cun a pahnihnak ah zeidah a si kan ti ahcun hika zawn i hmanthlak tar ning si ti ai ṭialmi te hi ka channel kha cawnnak Channel ai ti caah sii te kha nak i sii te kha ai ṭial. Lebangmak ahcun sii te ai ṭialmi hi hmanthlak kan logo silo sile ṭazeih pakhatkhat tarning kong kan cawn lai i hnulei ah kan van kir ṭhan lai. Hnulei kan van kir rih lai. Hika zawn te na van kal ṭhan lai i hika zawn i Midnight Your Poker a khawng timi te hi kan van hmeh piak lai. Chikkhat kan van hngak ta lai, a lan chiat pah caah. Kan um lai i kitikin kan vun caw thluahmah lai silosile direct in get start timi zong hi hmeh khawh a si. Get start kan van hneih si ahcun hika zun hin hung chuk lai i hika zun ah hum tiah a piah i hika zun ah hin hum silole personal info timi zon tiah hin kan van ṭhial piak lai i hika zun tiah hin a cungcam tiah a hung chuak cang. At a photo and personalized your khong timi te i hmanthlak zawn te hin kan vun hmeh piak lai i set profile photo timi te hi kan vun hmeh piak lai. Hiah hin direct hmanthlak na duh sin thak photo cun na neih ciami hmanthlak lak na duh si cun choose photo timi te hi kan vun hmeh piak lai. Ka hnu ah khan photo ah ka hmanthlak nak ah kan vun kal lai i ka khan nangmah duhmi hmanthlak tar khawh a si. Tithlak kha tahchunhnak ka in hmanthlak pakhat kan van tar chung lai ka hin hihi hmanthlak hi si seh law ka hin na duhmi hmanthlak kha hitihin nganter khawh duh le fatter khawh si. Ka hnu ah khan a ngah cang na ti hnu ah khan exec timte na van hmeh piak lai i a kal lio chikkhat na van hngah piak lai. kan cin. Hmanthlak ka hi ti khin ai tar ka cang. Cun hi ka zon hin birthday timi zong hi na chuah kum kha remh dun remh khawh si. Kan female le male zong kha remh khawh si. Cun passport zong kha zoh khawh si. Hi ka zon ah hin contact info timi zei email khi na tuah timi zong kha email zong khi ka zon in remh khawh si. Cuti si ahcun kan channel ah kan van kal ṭhan lai. Hika zong kan channel i kan vun zoh tuah cang lai. Your channel ah khan kan kal ṭhan law ka hei hmanthlak ai tar kho cang. Khakha tutan cawnnak pahnihnak kan cawnmi cu ka bia si rih si law cawnnak pathumnak zong zeitindah video kan chiah lai zeitindah background hmanthlak kan tar lai timi kha kan chim ṭhan te lai.